Rëmleng ass jo net grad ëm den Eck fir dech. Nee, dat ass richteg. Ech komm jo aus dem déifsten Osten. Déifsten Osten, déifsten Osten. Et ass schonn eng kleng Streck, mee fir dech hunn ech dat gär gemaach. Ah, mega. Aus dem Osten nichts Neues, ne? Ass dat net e. Bon, egal, mir schwäife schonn direkt of. Ech fannen dat gutt. Jo, wat ass de Plang haut? De Plang ass iwwert dem Änder seng. Ech soe mol nei, obwuel s de mech virdu gebeicht hues, dass esou nei ass se och net, mee fir d'Leit dobaussen ass se nach ëmmer zimmlech nei, atmosphäresch Black Metal Band Aeonic ze schwätzen an ze introducen. Dat ass d'Idee. An ech menge wéi vill Leit vläit wëssen, ganz vill, soen ech mol, Black Metal zu Lëtzebuerg gëtt et net wierklech. Dofir war dat fir mech eng ganz angenehm Iwwerraschung, wéi ech déi éischt Posts gesinn hunn, hu mir gesot, hm, A wat ass dat doten? An da hunn ech gesi wien dobäi war, well, ah hei, deen doten. Erziel mer mol, wéi huet sech dat entwéckelt oder wéi ass déi Idee do opkomm? Jo, zum Black Metal Projet, dee Projet ze maachen ass scho relativ laang a mengem Kapp. Schonn zu Zäite vu Root Revelation hunn ech an de Bassist ugefaangen Iddien ze sammelen, jo. Mat der Zäit, duerch verschidden Aspekter am Liewen, huet sech dat dann gezunn a mir hunn dee Projet u sech net weidergefouert. Ech niewelaanscht hunn awer ëmmer weider Ideeë gesammelt, well wéi gesot dee Projet ze maachen huet mech iergendwéi och net lass gelooss. Jo, bis enges Daags an der MK-Bar e Gig war. wou ech dann meng Kollegen erëm gesinn hunn, de Jeff, de Marc, jo dat waren déi zwee déi présent waren an mir hunn dann einfach iwwert d'Liewe geschwat an iwwer jo Gott an d'Welt. Alles méigleches prinzipiell. Jo an hunn dann als als et eng gutt Idee emfonnt eppes zesummen ze starten an Ech hunn dann dee Moment gezielt, datt ech e puer Iddien um Start hat, also Stil, Stil Black Metal, wou si ganz interesséiert waren, wat dat da wär. An voilà, esou huet sech dat dann no an no entwéckelt, datt mer äis da getraff hunn, Iddien ausgetosch hunn an dat dann souzesoen an engem Bandkonzept och ausgeschafft hunn. Prinzipiell, mir maachen elo eng Black Metal Band. Jo, ok. Jo, ech mengen si hunn dat e bëssen ënnerschat, datt et éischter manner seriö wär, éischter esou e bëssen just for fun, bëssen bëssen niewelaanscht Musek maachen. Ja. Jo, awer. Also aus dem eppes aus der gewéinlecher Zeen, wou all déi Leit, wéi och de Jeff an de Marc an esou, gewéinlech ënnerwee sinn, einfach. eng Ofwieslung. Hallo ass awer scho bësse méi seriö ging ech awer scho so. Genau ech mengen äh, ech, sinn, ech kann natierlech net fir déi ënner schwätzen, awer ja, ech si ja, schon der Meinung, dass, ähm, dass si dat éischter da äh, méi locker gesinn hunn. Fir, fir mech war et kloer, äh, de Moment hat ech och nach keng, keng Band mhm. oder ja. war halt d'Band los. Jo fir mech war egentwee scho kloer, datt ech dat wëll op e seriöe Level bréngen an jo hunn meng ganz Energie bis elo do an de Projet gestach souzesoen. Kléngt bah ech wëll net soen, et kléngt Usus, esou wéi eng Band sech halt forméiert, virun allem zu Lëtzebuerg, well jo awer zum Deel awer nach ëmmer jiddereen e bësse jidderee kennt an d'Zeen geet jo awer nach ëmmer Hand an Hand, egal aus wat fir engem Genre, aus wat fir engem Eck dass de kënns. Dat dat géing ech awer scho soen, dass dat och hei de Fall ass a generell bei lëtzebuergesche Bands, wat ech, wéi ech elo d'Demo unhéieren hunn, also de Release Aeonian Lights an esou, war ech schonn e bëssen esou, ok, dat ass eppes wat et elo esou. An deem Format, mat deem Sound och nach net hei gouf, ass dat dann awer e bëssen e Gefonke vun, soen ech mol, ok, de Leit gefält et ebe well et erfrëschend nei ass fir eng, jo eng, eng Musekszeen zu Lëtzebuerg wou awer prä, prädominéiert ass vu ganz ville, jo Metalcore, Deathcore Saachen an Death Metal Saachen. Do sidd Dir dann awer schonn e bëssen esou, mir si komplett eppes aneschters, wat ech perséinlech super gutt fannen. Ah, okay, dann äh, schon mal Merci fir fir d'Kompliment. Ären ech verdeelen se just wann se gëllen. das och gut. Ähm, ja stecke schon, dass dass et äh, fir fir d'Leit äh, interessant ass, äh, grad well et eng eng Mëchung ass tëscht äh, äh, méi oldschool an äh, awer dach schon méi modernen Elementer Ja. plus äh, plus den Ambientaspekt. Äh, wo ech einfach och äh, grosse Fan sinn dovunner Mhm. zum Beispiel. Wat äis och verbënnt, eng Band wéi Alcest. Absolut, jo. Genau, huet mech och vill inspiréiert, eben fir dann och esou eng gewësse Mixtur do ranzebréngen an net ok, déi Band kléngt gäil, ech wëll elo klénge wéi déi, mee wierklech eppes Eegenes ze kreéieren. Gutt, ech mengen, et ass schwéier, d'Rad nei ze erfannen an deem Sënn. Dat ass kloer. Et hëlt een natierlech Bausteng vu verschiddene Stiler a setzt se zesummen. Awer jo, ech hunn bis elo gudde Feedback kritt, positive Feedback an ech si frou, dass dass et bis elo esou gutt ukomm ass. Gutt, dat dat héiert dat héiert ee gären. Also ech mengen du hues elo eppes gesot, dat ass dann an deem Fall och interessant, well Dir kommt jo alleguerten, Dir hutt jo scho genuch, soen ech mol, Carrière, Bands duerch. Zu Lëtzebuerg. Gouf schon eng Kéier gesot, All Star Band. All Star Band, All Star Band. Kann een awer scho bal esou soen, gell? Well ech mengen, vu groussen Nimm ass jiddereen dobäi. Jo, wat elo, wat elo lëtzebuergwäit gëllt, jo. Jo, schonn. Definitiv. Also, ech denken, äis Membere si elo keng Onbekannten an der Metal-Zeen. Dat ass kloer. Das klar. Ma an kéinst dann awer och so behaupten, ech wees net lo wéi de Songwriting, op dat lo awer wieke, dats et awer mm, méi däi Projet ass, oder ass dat awer schonn eng Mixtur vu ganz villen Ideen, wéi s de virdru gesot hues? Oder bass du dann awer deen, wou seet, ok, ech ech halen do trotzdem gäre meng Hand driwwer? Oder ass dat awer méi, wéi gesot? Einfach jidderee bréngt seng, säi Pefferkär mat eran, fir datt et awer nach méi speziell ass, oder net? Dat ass effektiv esou, datt, also et huet jo ugefaangen schonn zu Root Revelation Zäiten, jo, wéi laang ass dat elo hier? Scho gutt 10 bis 15 Joer, jo, do sinn déi éischt Iddien entstanen, genau, zum Beispill Aeonian Lights ass do. entstanden genau dat Lied das schon so al okay. ähm, ja, du, du nie vorbei ähm, ja wie gesagt tun immer weiter Idee gesammelt an ähm, zu dem Dach von mir gesucht tun okay hey, komm mir, mir starte mal projet war klar äh, dass ich die die meisten Ideen du du mal drabrücht tun mhm. ähm, weil ich aber limitiert sind ob der Gitter an äh, ob anderen Instrumenter wie Piano oder Gesang yeah. ass et dach awer ganz ganz gutt äh, dat an, an eng Bandkonzept kënnen auszeschaffen, lo ebe mat menge Leiit. Also das ja fir et op de Punkt ze bréngen, et Dir déi meeschten Idee komme scho vu mir. Mhm. Awer et gëtt eben an der Band ausgeschafft. Also et äh, bréngt schon jiddreen säin Input sou mat dran, dass et eben hanno zu engem zu engem ronnen mhm. Endprodukt kënnt, Endresultat kënnt, genau. An du sees Aeonian Light säit 15 Joer scho bal. Dat ass da, jo, dat beweist jo dann och indirekt, datt eng Passioun an eng Idee net onbedéngt dout ass, just well se vläit eng Éiwegkeet braucht fir geschlaff ze ginn. Also dat fannen ech zum Beispill interessant, well ganz vill Leit, déi mär och hei schonn interviewt haten zum Beispill, dat ass dann, ech wëll net soen eng eng Dag an Nuet Aktioun, mä ganz oft ass et esou, ah jo mir hunn dat elo gemeet, mir hunn e puer Lidder erausgeknuppt, ganz schnell, wat jo och ok ass, ech mengen dat hänkt ëmmer vum, jo vum Betrachter of an deem wou en nolauschtert wéi em dat gefält. Da ass dann zum Beispill meng Fro, well ech menge mir kennen jo awer eng gewëssen Unzuel vu Black Metal Bands aus all Genrë wéi zum Beispill dann och Alcest, wéi s de selwer gesot hues. Wéi, wéi wëlls de dee Feeling kreéieren, esou eppes Ambientes an Atmosphäresches ze maachen? Wat sinn d'Influenzen? Ass et éischter naturbedéngt? Kann et éischter, jo, spirituell Saache sinn? fir deem Ganzen esou dat gewëssent Extras ze ginn, eben dat, genau dat, wat, mengen ech mol, zumindest bis elo gefeelt huet zu Lëtzebuerg esou. Hm. Jo, et hänkt ëmmer e bëssen dovun of, wat, wat ee selwer fillt. Also fir mech huet et definitiv eng, eng ganz grouss spirituell Bedeitung. Grad grad de Black Metal Stil, well et dach schonn e bëssen och esou ass, dass ee kann verschidden Elementer matenee mëschen an eben seng seng ënnerlech Stëmm esou zum Ausdrock bréngen. Beziehungsweis wann ech zum Beispill e Lidd schreiwen ass dat. Jo, schonn esou, datt ech indirekt probéieren, eppes a mir ze heelen oder et eppes zum Ausdrock ze bréngen. Esou. Wéi war deng Fro? Ob et. Dat ass natierlech keng easy Fro. Ech mengen, dat geet schonn e bëssen an dat Philosophescht natierlech an dat ass och generell eppes, wat mer gäre maachen. Mee d'Fro ass. Wat, wat sinn d'Influenzen, wou een dozou beweegt, fir Black Metal ze maachen? Well dat ass jo och net jidderengem seng Schinn, gell? Ah jo, genau, genau. A, a wéi, wéi bréngs de selbst zum Ausdrock an enger Form vu Metal, wou awer als, soen ech mol, Mamm vum Extreme Metal ass, ne? Genau, jo, do eben, wéi gesot, déi verschidden Elementer kënnen ze mëschen. Dozou gehéiert ganz kloer klassesch Bands wéi Dissection, Tudor, Dimmu Borgir. Jo, Toke. All déi norwegesch beziehungsweise och schwedesch Bands mat kombinéiert mat Viking Ambient Musek zum Beispill. Bathory soll ech emol héieren ech och ganz vill eraus op der EP. Ok, dat hunn schonn e puer Leit gesot. Also Bathory war ni esou eng Band déi ech vill gelauschtert hunn. Natierlech gehéiert déi dozou zu deem Ganzen. Jo, jo, jo. Awer jo, interessant. Dat spigelt jo wuel dann den Oldschool bëssen erëm, wat d'Leit mengen. Jo, jo, also soe mer mol esou, wéi s du mer de Post geschéckt hues an dann och nach esou, voilà, d'EP kënnt elo eraus an esou. Ech hu duerchgelauschtert, mäin éischte Gedanke war, ah, den Änder muss méi Blastbeat spillen. Awer deen. Klasseschen Blastbeat wéi wéi op Aeonian Lights do no der Middle Park woch so ah, ja. okay dat klingt lo dat ass dann bësse mit de modernen Deel an äh, dat fan ebe grad so interessant dass mm, de Grund äh, so mal Grundidee wo ech erausheere bei der EP ass eben den oldschool oldschool Aspekt ausgebaut mat so klengen Anekdoten op et los Synth ass oder ambient Deeler an dann hues du nach Heinz also déi modern Aspekter eran, sou just fir ze soen, sou, mir, mir ginn eis keng Limitatioun. Mhm, dat hues de gutt interpretéiert, well dat sinn äh, dem Marc och äh, seng Wierder. Et okay, wär, okay. Nice. huet dat och eng Ker an engem Bandmeeting, wann dat sou kann nennen, äh, gesot, dass, äh, dass hien et géing äh, falsch fannen, wa mer eis iergendwéi Limite setzen. Kloer, den de Stil Black Metal un sech, Äh, das, äh, ech kéint mal lo net virstellen äh, schiss net unbedingt lo Jazzelement anzubringen oder Reggie wat wat lo zum Beispiel gu net gu net passt ne hm. soll schon an dem Konzept bleiwen ja. Me äh, ja da sinn net äh, stur einfach eng eng Lin do firiert an äh, bëssen op ass fir äh, ja fir aner Sachen well ech mengen äh, wanns du en Feeling hues an du wëst ab es an engem Lit ausdrécken. Sech do ze limitéieren, dann kann et eben näischt Vollkommenes ginn, ne? Jo, jo, ech mengen, wann s de selwer Limitte setz, dann ass schonn eng gewësse Blockad do. Ob dat lo beim Schreiwen ass oder vläit och herno, wann dann e Lidd geschriwwen ass, wat sech net zu honnert Prozent ufillt, wäert et och ni honnert Prozent am Häerze sinn. Mhm. Klingt lo. Oder dat rëmspigelen, jo. Voilà. Dat mécht jidderee wien denkt. Äh, Ech mengen, et ginn äh, genuch Leit, äh, déi Black Metal, den réie Black Metal, True Norwegian Black Metal Ja. verfechten, déi mat eiser Musek zum Beispill näischt kéinten ufänken. Mee äh, ganz éierlech, dat ass äh, mir dann dee Moment egal, well wichteg ass fir mech, datt et äh, genau dat reflektéiert, wat ech, äh, wat ech wëll aussoen. Ja. Absolut an ech mengen dass jo och dann net nëmmen du schreifst jo net nëmme Lidder oder an dem Fall e Yannick schreift net nëmme Lidder fir de Leit ze please mit muss dir gefalen Eischt als aller Eischt muss et dir gefalen an an de Band Memberen éiers de sees dat do huet Potenzial oder do kéint verschidde Leit gefalen a wann et kengem gefält dann dann ass et esou an ech mengen do ass ganz oft jo nach ëmmer ech wëll lo net soen dass Lëtzebuerg do mega betraff ass mee deen deen elitistesche Point de vue dass et True Norwegian Black Metal huet just esou ze sinn, dat muss mat engem Kassetterekorder opgeholl sinn. Ma et ass jo och an der Rei, ech mengen do ka jo och jiddree maachen wéi en wéi en dat empfënnt an. Mee sech selwer dann, dat dat ass mengen ech de Fait vun deene Limiten, wou ech soen esou, ech kennen selwer een een wou genau esou denkt a wou bëssen jo. Ech lauschteren prinzipiell näischt wat net tëschent deenen an deene Jore geschriwwe ginn ass. Haaptsächlech déi zweet, déi zweet Black Metal Well an de ganze Rescht wat dono komm ass, ass net Black Metal. Jo, ech verstinn wat s de wëlls soen, mä do geet ganz vill Passioun dann och verluer an och ech fannen, ech fannen dat limitéiert ganz vill Leit déi effektiv nach ëmmer esou denken, andeems se gutt Bands einfach total ignoréieren, obwuel et. net ze ignoréieren ass, well se capabel sinn, Lidder ze schreiwen, wou eppes spigelen, wat, wat kann emotional sinn, et ka genausou knaschteg a sou rau klénge wéi OG Black Metal an kann awer genausou gutt un denge Gefiller krazen. Jo, ma elo schwätze mer iwwer perséinlech Meenungen, wéi ech scho sot. Ech denke jidderee mécht do wéi e wëll, mä ech fannen och, muss der do Recht ginn, ech fannen dat schued, wann ee sech selwer iergendwéi aspäert an, limitéiert nei Saache kennen ze léieren. Mhm. Jo ja, dat Ech mengg ech mengg du ass prenominativ ass den Black Metal ee vun deenen Genren, wou dat Ech well net zun am meeschte méi wou dat keen an normale Begrëff ass sech do froen ze stellen ja méi ass dat esou mit froh ass net ass dat esou froh ass méi muss dat dann esou sinn an ech meng do schi dir als als Soen ech emol als Beispill vir, wann ech elo natierlech aner Black Metal Bands aus Lëtzebuerg kucken, ech kennen der wéi gesot net ganz vill, well et sinn der net ganz vill do menges Wëssens, wann s de Incest kucks, Hexene oder esou, dat sinn alles top Bands, ne? Mee mär perséinlech, ouni de Leit elo hei schlecht ze schwätzen, huet eben dee gewëssenen Touch vun deem Limitless Point de vue bei den Eonic Lidder bëssen sou den ah dat do ass dat passt perséinleche Point de vue natierlech mhm. dat ass genau menges gell okay, ma dat, dat fand ech, fand ech se ëmso méi interessant an ech meng dat kann doch ganz viele Leiit déi zum Beispiel guer näicht mat der Form vu Musik kënnen ufänken méi einfach ze appréciéieren wéi äh, Lo en OG Black Metal gell? Hm, bah ech muss soen jo, ech sinn natierlech frou, datt et mat mat denger Séil resonéiert sou ze soen. Absolut, ech hunn dech net invitéiert fir dech lo hei voll ze schläimen, dat ass richteg gell, och wann dat lo vläit esou eriwwer kënnt. Nee, sou hunn ech dat net opgeholl, ech mengen nee, dat ass jo awer schéin esou Feedback ze kréien, ech mengen mir hunn allgemeng e gudde Feedback kritt. Jo, wat eis och dann differenzéiert ass de Sound denken ech. Mir fueren halt méi e moderne Sound, wat mir perséinlech eben och wichteg war. Ech kann ebe manner eppes domat ufänken, esou Kassetterecording Sound herno. Aner Leit fannen dat super, super gutt, super gäil. Awer jo, wéi gesot, ech sinn elo net esou Fan dovun an ech wollt et ebe gär e bësse méi modern hunn an voilà. Ja, dat ass. Oder allgemeng, ech denken allgemeng kann ech fir Ioniq schwätzen, mir wollten dat méi modern hunn, jo. Dat ass berechtegt, mengen ech. Wéi gesäit et dann elo an nächster Zukunft aus? Ech menge wann deen Interview hei elo erauskënnt, da kann et sinn, datt Der schonn Är éischt Show hannert Iech hutt, mee. Ziel eis mol, wat wat steet um Plang fir Jannik lo an den nächste Méint? Oh da muss ech mäi Kalenner jo lo nach auskroppen. Also, ech kann der just een Datum soen, dat weess ech mol auswendig. De sechste Véierten. Genau, de sechste Véierten. Okay, genau, e sechste Véierten, sou wäit si mer, spille mer an der MK Bar. Dat ass dann äis äis éischt Show souzesoen, äisen éischte Concert mat Serpent Bite an Exit Fury. Genau, dono de 27 geet et weider an der Rockhal um Metal Battle. Jo, Gratulatioun och nach eng Kéier, dass e Finalist den awer trotzdem gëtt. Merci, also super, super frou an super, super houfreg drop och dat Feedback vun der vun der Metal Battle Jury esou esou ze kréieren esou ze kréien. Dat ass wierklech sau, sau staark, also wierklech wéi soll ech soen, Unexpected? Unexpected, well mer nach kee Concert haten an jo et seet einfach, datt mer gutt geschafft hunn, denken ech. Absolut. Voilà. Dono geet et weider, Rotten Stones, den Datum hunn ech elo net um Plang. Ech muss direkt hm. dat, mir dat kann ech an Komment schreiwen dat ass kee Problem okay, dat fan mar gut a des weideren äh, ja ste nach puer puer offeren op äh, du kucke mal wat wat äh, sech fir eis äh, ja rentéiert vum opwand hier beziehungsweis äh, wie zeitlich auch ausgeseit schmengen äh, ech silo den enzegen den Äh, déi Band als eenzeg Band huet, äh, awer ja. zum Beispiel de Jeff den huet Attentas, den huet Scarlet Anger, de Mark an der Rolle hunn Sublind nach niewebäi an de Raff huet äh, Edge of Edge of Towns. Nee, Quatsch, Wie ginint ja méi oder so halle. Äh, naja, egal, den huet och eng aner Band. An äh, voilà, dofir ass immer zäitlech dann schonn bëssen limitéiert. Méi si Sache geplant. Ech meng dat ass schon moll. Dat ass scho mol dat. A wéi gesäit et punkto, ech weess den DP ass réischt erauskomm, oder elo virun fir e puer, ech mengen e bësse méi wéi zwee Méint, misst ech mech elo ieren, mä e bësse méi wéi zwee Méint misst se al sinn, plus minus, se ass Ufank dëst Joers erauskomm, Januar, ech weess net méi genau den Datum, mä okay. Wéi gesot, Aeolian Lights ass Ufank dëst Joers erauskomm, eng EP mat sechs.

e bëssen nach méi ënnert Leit kommen, e bësse méi Feeling, mee ginn et schonn Ideeën fir Follow-up Saachen? Follow-up Saachen punkto mengs de Single, Vläit, äh, Album oder? Singen, Album, ech mengen haut ass du net elo prenominativ, datt de muss en Album maachen, mee ech huele mol un, datt de Songwriting awer dee rullt. De Songwriting rullt ganz kloer. Ech denken, wann s de als Band, als, als Band Shows spills, Däerfs de dat natierlech net vernoléissegen, och hannert der Kuliss e bëssen weider ze schaffen u Songs. Mee gutt, dat ass och eng Feeling-Saach. Grad bei Ionic wëll ech mir perséinlech elo zum Beispill elo net ze vill Stress maachen. Entweder et fléisst oder et fléisst net. Also wat d'Kreativitéit ubelaangt fir Lidder ze schreiwen. Awer jo, d'Kreativitéit war do an et sinn verschidden Iddie gefloss. An elo de sechste véierten wäerte mer och nach e Lidd presentéieren, wat eben net op der EP ass, wat genau, wat dann. Blastbeat? Jo, definitiv. Nice. An da kënnt dann d'Schweessen. Definitiv, jo. Jo, awer do Voilà, et sinn, sinn, sinn e puer Iddien op den, op de Tapéit komm an jo, déi, wéi och mat den aneren Iddien virdrun, déi wäerte mer als Band dann ausschaffen an voilà. An da gëllt ze, ze diskutéieren, a wéi eng Richtung et geet. Solle mer e puer Singles erausbréngen, bevir mer en Album maachen? Wëlle mer en Album direkt maachen? Dat si Saachen, déi, jo, déi sinn à voir, déi hu mer nach net. So, dat hängt och dann ëmmer davon, wéi du sees, vun der Well of, ob se op der, op der déi Band do grad fléisst. Wann, wann d'Kreativitéit esou am Iwwerschoss ass, da kanns de och esou mol ganz séier genuch zesumme kréien. Mee ech fannen dat ëmmer interessant, och wa Leit soen, ech wëll et net forcéieren, ech wëll lo net lo do dat do aus, ausboxen, forcéieren, eppes ze maachen. Wann de Moment vläit nach net richteg ass. Jo, du muss scho profitéiere vun der, vun der Well. Wann s de eng, eng kreativ Phas hues, solls de op all Fall, genau, Saachen recorden, och wann et nach net perfekt ass, mee op all Fall déi Iddien afänken. Ech weess net wéi et dir geet, wann s du Lidder schreifs oder Iddie sammels. Also ech weess no enger Stonn schonn net méi, wat ech wollt maachen. An dofir muss ech dat direkt ophuelen. Dat ass richteg. Dat ass richteg. Ech mengen, gewéinlech si mer do ëmmer exposéiert de Fait, datt wa mer näischt kënnen ophuelen a Situatiounen, ech soe mol, keng Ahnung, Meetings oder du bass irgendwou wous de net kanns ophuelen, do hues du déi beschten Ideen an da kënns de wéineg heem, Merd, et ass fort. Mee bon, dass dass wouer. Also wann fir Kreativitéit Leit oder fir kreativ Leit, ob et Musiker sinn oder, ech mengen an all Spektrum gëllt dat esou. Ech hunn eng eng Phas laang ganz vill gemoolt an dat war och esou, esou ech kann da lo, ob se gutt sinn oder net, dat mag ech lo net bestreide gell, mee. Ech hunn esou vill Innen am Kapp, ech muss der elo erausgeheien, an da kann ech der, keng Ahnung, esou fënnef, sechs Canvases an engem Dag maachen, an da wëll ech näischt méi dovu wëssen déi nächst fënnef Wochen. Jo, dann ass dat opgebraucht. Dann ass dat op, dann ass, dann ass esou deen, deen, jo, dee, dee Besoin, einfach deen Urge, ech muss dat elo maachen, deen ass dann gutt. An da léisst de et einfach lénks leien. An ech mengen, dat kanns de och an deem Sënn deelweis mat Musek vergläichen. Du vergëss et e bëssen an dat brauch einfach Zäit ze räifen. Jo, genau. A sech einfach. gutt unzefillen Mol net dass et gut klingt mir einfach gut unzefile perséinlech Genau da miss mé Kolleg lachen wann ze dat heieren mé et muss otmen. Äh, nee, nee, muss och das eisen Insider das, das, das wie wein äh, genau den ausschützt trinkst och net direkt außer du hues äh, wëlles der direkt eng an an d'Gessel ze ginn. Ja. Dat ass déi Deeg an ginn déi Deeg. Okay, voilà, genau. Mais, ähm, ja also ich mengen das schon ganz viel gesot gin ha Punkt an wirklich gespannt wo dat higeht ich, äh, ich will net so sie fan von echtter Stunde weil mir kann das nach kein 15 Joer méi hätte ich dat gewusst da wahrscheinlich schon ähm, ich wünsche jedenfalls viel erfollech mat Ionic an äh, fir die Leute bausen de Ionic net kennen ich mein die sieht op Social Media Definitiv ënnerwee Youtube si genuch cool AI Videoen do hunn ech gesinn do kënnt bestëmmt och nach no. Also där fannt Ionic definitiv erëm a mir wäerten se op jiddefalls sharen a supporten wou mer nëmme kënnen a Rendez-vous dann ass. Ganz léif, Merci villmools. Gäre geschitt an de Rendez-vous ass de sechsten de véierten an der MK. Genau, genau. An da gëtt do ge, ma net gemoscht, bei Black Metal passt dat net, et gëtt. Geotemt. Geotemt gëtt appreciéiert. Voilà. Also ech hoffen op alle Fall, natierlech. Dat wäert scho klappen. Sinn ech, sinn ech iwwerzeegt. Gutt, ähm, merci, dass de hei waars. Merci och fir d'Invite, Gilles. Et huet mech gefreet. Absolut, ëmmer gären. An dann bis geschwënn hei erëm bei Kaméidi.